Indi usul alymlary, usul akaid alymlary da ähli sünnet we jemaat, ýani ähli hakda. Ha, şol meselem usul akaid alymlary at berdiler. Nämäge? Mä-an bir ylymga. Ol ylmy küýsüdi paýda berýärdi, magryfetel ahkamy hökümleri bilmeklik. Ol hökümler ýeke amalyýet, amaly bolan hökümler. Uzuw haryç bilen bolýan hökümlere ondan hökm amaly diýýärler, salatda aýalyk. Hökm wujuby salatda aýalyk. Hökm amalyny bilmekligi paýda berýän ylma at berdiler.

Çyp bolgan hallary bar delilde. Düşdükmi? Meselem, hala hökümlere paýda berende şo deliller katyg tarykasy bilen paýda berer. Hala ol meselem katgy bolar ýa habary wahyt tarykasy ol hem gan bolýar. Şu ýere şu hökümleri paýda bermeklikde

Alamyň, meselem, indi Hudaýtagalanyň wujudynyň bir delili bar, wahdaniýetiniň bir delili bar. Şu üzre akydalary tafsili bolan delillerinden bilmeklige paýda berýän ylma at berdiler, bil kelam bilen at berdiler. Ylmy kelamda kelamyň gürrüňi bar, Hudaýtagalaň kelam diýen sypatynyň gürrüňde bar. Ylym, gudrat, her haýsynyň azaby gabr, ýene-birä kän gürrüňde. Näme üçin kelam bilen at berýärler? Länna anwana mebahatihi.

Ýany görüniň talan zadyň beýanyny, Allaň ylym diýen sypatynyň beýanyny, wekeda gudrat diýen sypatynyň beýanyny. Şeý diýip olar meselem, gürrüňleriniň awwaly el-kelam, biýkeda, wekeda bolansoň, şol akydalary bilmekligiň paýda berýän ylyma kelam diýip at beripdirler. Şumy? Ýene bir delili bar şoň. Birde wele enne meseletel-kelam ta kelamyň meselesi

Hala, şol meselen, akydalary bilmekligiň faýda berýän, onda näme dikelam diýerler? Dikelamyň meselen, meselesi şol ylmyň bahslarynyň dawa ýüzünden, jedel ýüzünden köpräk. Munuň heý biri dawasy biterkäni. Hatda şonuň sebitinde bagdyl mutagallybeti,

Sen Kur'ana mahluk diýmeýäň diýip, hala Ymam Hanbel ben Ahmet ben Hanbelden öldürmediler näme? Hop, ýene bir delili şo. Şu ylma näme diýip kelam diýip at berilýär? Bir de welin şu ylym. Ýurusy a berýän bolmaklygy ýaly gudratyn gudratny, alel kelam kelam we gudrat. Fi tahkyk şer'iýati, şer'i bolan emirleri sabyt etmeklikde bir keplemekligi, bir gudwat, gudrat berýärmi? Şo sebäpli näme diýdi bu alymlar? Onuň kelamy diýdi. We ilzamul husumi, hasymlary, dawagärleri mulzam aýlandyrmaklyk, öz boý aýtýan zadyny onuň boýnuna dakypdyr, lazym aýlandyrmaklykda bir, ýagny keplemeklige bir gudrat berýär şu alym. Oňa görä, meselem, bu alyma näme kelamy diýilýär. Gel mantyk mantyk ýaly pelsepe üçin bolan. Peläsbeleriň mantygy a olar meselem indi bir olary gudrat getirýä. Hasym Muhammet senen hasmyny mülzem aýlandyrmaklykda a şolaň mantygy ýala bu ylmy kelamda ähli haka bir gudrat berýä, şer'yýaty sabyt etmeklikde, hasymlary mülzem etmeklikde oňa görä bu ýagny ylma näme diýilýä ylmy kelam diýilýä. Boldumy?